Хәерле көн, кадерле китап сөючеләребез! Мин сезне бүген үзебезнең яңа чыккан балалар китаплары белән таныштырырга телим. Иң беренче сүзебезне менә бу сериядән башлыйсы килә. Әлеге сериядә кечкенә балалар өчен энциклопедия характерындагы китаплар. Э, бу серия безнең Мәскәүнең Росмен нәшрияты белән сөйләшеп, алар белән килешеп эшләнгән серия. Балалар бакчасы энциклопедиясе дигән сериядән. Монда минем тәнем, исемнән үк күренеп тора нәрсә турында икәнлеге. Песиләр һәм песи балалары, самолетлар һәм вертолетлар, зур машиналар һәм су асты дөньясы дигән китаплар чыкты. Әлеге Сериядә чыккан китаплар безне тәрбиячеләр, әти-әниләр, әби-бабайлар һәм, әлбәттә, нәни укучыларыбызның иң якын дусларына әйләнерләр. Чөнки анда иң кызыксынучан балаларның да сорауларына җавап табып була. Инде бу китапны актарып алыйк бераз гына. Су асты дөньясы. Монда без Суүсемнәр белән дә, балыклар белән дә, суда яшәүче башка җан ияләре белән дә танышабыз, тереклек ияләре белән. Әлбәттә, үз-үзеңне тикшереп карар өчен шундый кечкенә-кечкенә генә тестлар да урнаштырылган әле. Менә ул китап. Менә темалары да күренеп тора. Шушындый фотолар белән бизәлгән, схемалар бар, рәсемнәр бар. Һәм һәрбер энциклопедиягә хас булганча исемнәр күрсәткече бирелгән. Менә без эчтәлекне дә күрсәтеп алсак була. Шушындыйрак темалар анда. Икенче китабыбыз Зур машиналар дип атала. Монда шулай ук китапның нәрсә турында булганлыгы аның тышына чыккан инде. Хәзер шулай ук китапны актарып алыйк. Машиналар, монда төзелештә кулланыла торган машиналар, юллар салуда, әйбер ташуда, аэродромда һәм башка һәм башка җирдә кулланыла торган машиналар бирелгән. Менә шушындый. Менә күрегезче, нинди зур үзбушаткыч икән, аның кеше ярты тәгәрмәченә дә җитми. Краннар. Машиналар дигәч, безнең бит әле самолетлар да бар, әйеме менә? Шушындый китап. Бу инде малайлар өчен дә, техника ярата торган кызлар өчен дә бик кызык булырга охшаган бу китап. Һәм аерым самолетлар һәм вертолетларга багышланган китап. Монсы машиналар иде. Монсы самолетлар һәм вертолетлар. Монда кешенең очарга хыяллану тарихыннан алып, без бит инде Икар белән Дедал турындагы мифны бөтенебез дә беләбез, әйме, әти-әниләр беләбез, балалар белмәсә дә. Менә шуннан башланган. Нинди дирижабльләр булган, нинди һава шарлары булган. Һәм бүген безнең нинди өр-яңа самолетлар бар, конвертопланнар, мәсәлән, әйме? Шулар турында белергә була. Хәзер мин аның эчтәлеген дә ачам. эчтәлеккә карап күз алдына китерергә була нинди темалар монда ачылган беренче самолетлар бөек ватан сугышы чорларында нәрсәләр булган безнең хәзер нәрсәләр бар хәрби самолетлар вертолетлар Шушы сериядән дүртенче китап Монсы минем тәнем. Монда шулай ук бик матур рәсемнәр белән бизәлгән дип әйтик инде. Баш, гәүдә, тешләр, аш кайнату органнары, куллар, аяклар, бөтенесе, бөтенесе бар. Менә әйтик, мәсәлән, монда куллар, менә монда тешләр, тешләрне нигә чистартырга кирәк? сизү, күрү органнары. Һәр бөтенесе турында да шундый кыска гына беренче мәгълүмат бирелә. Ис сизү органнары. Чисталыкны ни өчен сакларга кирәк бу инде балалар бакчасында укый торган балаларга аңлаешлы тел белән аңлатыр өчен әти-әниләргә дә менә дигән ярдәмлек була ала. Хәзер шулай ук эчтәли генә күз салыйк. Бөтенесен дә әйтеп тә бетермәскә мөмкин бит әле аны. Менә эчтәлеге. Бишенче китап Ансыз песиләр һәм песи балалары. Песи яратмаган балачага юктыр инде ул. Песи яратма балалар бөтенесе дә песине ярата. Әти-әниләрнең генә кайсы берсе песине яратырга мөмкин, яратмаска мөмкин. Песи яраткан әти-әниләренең өендә песи була, балаларга дип алынган, ә яратмаганнары әле калмаган була. Шулай ук песиләрнең кыргый туганнары, песиләр каячан кулга ияләштерелгән, монда бөтенесе, бөтенесе бар инде. Песиләр ничек туклана, алар ничек уйный, алар ничек ауга йөрергә өйрәнә, бу китапта бөтенесе дә бар. псиләрнең кыргый туганнары, псиләрнең гаиләләре. Һәм шулай ук исемнәр күрсәткече бар. Менә бу китапта телгә алынган бөтен пси төрләре һәм псиләргә кагылышлы терминнар бу күрсәткечтә күрсәтелгән. Шушындай тәти китап. Менә шушы биш китап булды. Хәзер чираттагы китап, яңа чыккан китапларның берсе әле ул безнең кибетләргә барлык кибетләрдә юк та. Лилия Нурлының Дәвәнидә Дәвәнидә кунакта дигән китабы. Менә шушындый кәрҗин тотып, күчтәнәч төялгән кәрҗин тотып, кунакка барган бер бала турында. Менә китапның эче. Шушындый төрлесе төрле төрлесе төрле төстә икән әле битләрне. Юка гына. Менә Дәвәни дә кунакта. Һәм бу китапның шул ягы да бар. Әлеге китаптагы шигырьләрне тыңларга мөмкин. Хәзер без аларны тыңлап карыйбыз. Шигырьләрне Тавышын чыгаралар. Сафия Шәмсуарова. QR код белән.
Дәү әнидә кунакта. Котларга дәү әнине бардык без бик ерак.
Шул китап булды. Һәм чираттагы китап ул безнең Ольга Журавлеваның әкиятләр китабы рус телендә. Ольга Журавлева ул шагыйрә дә үзе, язучы да үзе, драматург та. Менә ул инде зурлар өчен яза бергә. Балалар өчен дә шушындый җыентыкны туплап чыгарган. Монда аның өч әкияте бар. Аның берсе сүз тыңламый торган Вовочка исемле малай турында. Сүз тыңламыйча ул ничек иттереп кеше яшәми торган утрауга барып эләккән? Икенче әкияте. Икенче әкияте Котенок домовенок дип атала. Ул үзенең тирә-юнендәге кешеләрне әйбәт кешеләргә әйләндерә торган бер Песи турында. Ул песи белән очрашкачтын, тәртипсез балалар да тәртиплегә әйләнә, эш эшләргә яратмый торган кызлар эш эшләргә ярата башлыйлар. Һәм өченче әкият Тиенкәйнең алъяпкычы. фартук для белочки дип атала. Болар бөтенесе дә башлангычта укый торган балалар өчен бик әйбәт тәрбияви әкиятләр. Рәссамы Алексей Мамаев. Тагын бер китабыбыз ул Шәвәли комиксы. Аның редакторы Сабантуй һәм ой, аның Авторы, Сабантуй һәм Салават күпере журналлары редакторы Зилә, Зилә Хөснетдинова. Һәм бу китап инде безнең Сабантуй журналында берничә номерда басылып чыккан комиксларны берләштереп, аларны бер җепкә тезеп чыгарылган комикс булып тора. Менә шушындыйрак.

Менә бүгенгә шулар, яңа китапларыбыз турында. Әле безнең чыгасы китапларыбыз тагын бар, тагын сөйләшербез, тагын сөйләрбез.